AOP steet fir Appellation d'origine protégée. Wäiner vun eiser Musel, déi den AOP-Qualitéitslabel wëlle kréien, musse beim Institut vitivinicole passéieren a ginn do ënner anerem vun enger Kommissioun geschmaacht a bewäert. Mir waren dëser Deeg do mat derbäi. Goufen eis Wäiner fréier duerch de Label Marque Nationale ausgezeechent, esou schwätze mer haut vun der Appellation d'origine protégée Moselle luxembourgeoise, fir dem Konsument Qualitéit am Glas ze garantéieren. Doris Goether, d'Chargée de gestion œnologie-contrôle des vins AOP, erkläert. AOP garantiert eis der Qualitéit am Glas. Mir sinn hei an enger Schmaachkommissioun an mir schmaache mat siwe Leit d'Produiten, déi d'Wënzer gestellt hunn, fir d'AOP ze kréien. Do ginn et verschidden Saachen, déi am Viraus gekuckt wäerte mussen, och am Laboratoire oder och mat de Rendementen, déi d'AOP virschréift. D'Wäiner kommen hei un a ginn vun engem Groupement geschmaacht op de Feeler, dass mir e feelerfräien, proppere Wäin kréien, dee der Qualitéit entsprécht, déi sech de Client wënscht. Déi Degustatioun ass anonym, wëll soen, d'Membere vun där Kommissioun wëssen net, vu wéi engem Domaine op eiser Musel de Wäi kënnt. Um Tableau gi just de Joergang an d'Riefzort affichéiert. Ma ech ginn iech e klengt Beispill, Mir kréie gesot, dass e Rivaner, und mir kréien de Joergang gesot. Well de Joergang ass scho mol, kann gutt differenzéiert sinn, 21 a déi waren e bëssi Jo, den Bissi Mesayer, dat heescht, wenn do Mesayer am Glas ass, da ass an der Rei en 22er, deen neie Joergang, deen et ewer erwar. Mir erinnert sech wahrscheinlech alle, dass ass e gutt woarme Joer war. Dat heescht, mir hunn vill Fruucht, mir hunn gewëss Komplexitéit an mir erwaarden einfach eppes anes vun verschiddene Joergäng. Wäin ass kee Coca-Cola, sondern Wäin ass e Produit, dat am Joergang hänkt. Also mir hunn en de Mond, mir kucken d'Longueur vum Produit, mir kucken d'Aromatik vum Produit, mir richen de Wäin an do gétt en dann nobewäert. Déi Commission de dégustation setzt sech zesummen aus Représentant vum Wäinhandel, dem Konsumenteschutz, dem Institut vitivinicole, der Horesca, de Privatwënzer an der Vin Moselle. No all Duerchgang a Voting gëtt och ënnereneen diskutéiert an de Verdikt kommentéiert. Duerno gëtt de Wënzer dann och iwwer d'Resultat informéiert, Doris Goethert. Mir hunn hei deng Rot Schwäiner geschmaacht. Dat waren sou ëm déi 30 Wäiner. Do waren nach een, zwee Wäiner, déi waren net sou gutt ewech komm. Dat heescht, all déi Wäiner, déi do geschmaacht worden sinn, de Wënzer kritt elo eng Informatioun iwwer en elektronesche Programm haut. Mir hunn e Guichet électronique an dee gétt informéiert doriwwer, hat säin Wäin, huet säin Wäin d'AOP passéiert oder ass säin Wäin ofgeleent ginn. Hutt seng Wäin au P passéiert, kritt eng Informatioun, déi en op seng Etikett prënten kann. Is hien ofgeleent wann, kritt en Informatioun dodriwwer wourom. Do kann hien da kucken fir sech am Betrib eppes aneres dran ze man. Do muss dann nach eng Kéier nogebessert ginn an dann dierf de Wäin och nach eng Kéier fir d'AOP gestallt ginn. A wat soen d'Representanten vun de Cruen, déi haut presentéiert goufen? Jo gutt, wann mer lei Mätsch maache kann, hätte mer e ganz, ganz gudde Jorgang, e ganz, ganz gudden Iwwerbléck wéi de Jorgang ass. Da kann mer et vergläichen, wa mer selwer Wäin huet, wéi wéi se sein Wein, wéi Mir steen déi Weiner déi vun den aneren déi um Marché steen, also vun do ass dat ganz ganz flott Experience an e ganz gudden Job wou mer de Match maache kann. Ma et war eng ganz interessant Sitzung mat 20, 24 er Pinot Gris, vill Komplexitéit, vill Zeidegkeet, super Aromatik, vill Fëll, also d'Clienten kënne scho freeën op e super Jahrgang. De véierzéngten Abrëll um Wäimaart zu Gréwemaacher oder den éischte Mee um Proufdag zu Rämeschen ass et dann un Iech fir déi nei Prim'Eia 2022 er Wäiner eng éischte Kéier ze schmaachen.